Тан истэн бараммыт билигин микрофону биэрэбит, биһиги наһаарабыс Балантыыҥҥа, Валентин Павловичка. Ол туһуттан буоллаҕына, ити быыстапкабыт ыраахтырарынан оҕолору туруорарбыт. Аха, оҕолор турабыт.

ааһар былыргы ааһар аҕайаҕар араастаан бары бултуулларбыт мин ону кэпсиэм билигин эрдэ бу туох буһа оҕолор манныгыга тутан көрүҥэр көрөрүгэр буоллаана

Бу буораххы кутуллар. Ынах муоһунан оҥорбут туохтара диэн. Бу барыта ынах муоһу арыый хаптатан, бу түгэхтээн, туохтаан, бу манна буорах куталлар. Былыргы хара буораҕын, онно кээмэйдээн ити устуоллары куталлар. Оттон бу буолан көстүөнэ сылдьар, көстүөнэ идьэ сылдьар хаа,

Онтон улахан маннык ырба баар буолааччы былыргы. Оннугунан булана улахан булду туртас туртаһы табаны таяга кытта бул туртуну дүү бу аяннан эмиэ биирилэрбит сүрдээх мындыр дьоннор оттон бу балаана улаппаага курдук балаана үүргэ бу барыта бу балаанан өрөн

Оттон бу буоллаҕына бултаҕа бултарын киирэр киириилэр. Бу хаһыл киэнэ алты үйдин манна тардыллар. Бу билигин мин бэйэм да тутта иһлебин. Бу холомдо кырынаас кииннэрэ, бу киис киэнэ, киис киэнэ арыый боктугур буолар, бу бултаах өсөтө. Уоннаата киэнэ бу

Буоллаҕына ити туохтыыр тэрил эрдэ мас көтөрүгэр манахаарга анньаллар маны уонна буоллаҕына бу былыргы туох баар бу туһах баар ылгы кутуругуттан кылыттан оҥоллубут туохтар бу манан иитэллэр Буска даҕаны уонна бу мас көтөрүгэр эҥин даҕаны бу туһахтарын эппитэ. Тиргэ. Куску, куска иитиллэр туһах булааны тиргэ дэн. Ити билигин мин билэрбинэн өҥөл жай биир оҕонньор бар. Үндүрэй диэн кыһыттан оҕонньор диэн. Ол хүүнэн, билигин даҕаны хүүнэн куһу тиргэлээн ылар. Биир биэс саатан Билиҥ оҕолорго тиргэлиэһин диэн уох ди. Ол улахан эбэҕэ оттуур онно оттуутаарыйанна.

Ээ, манна булчут киһи эбэһэ дьэ арахсыбат аргыһа буолар. Ол маннык чохороонноох буолар эбэһэ. Орох киигиэнэ арыы улахан буолар, орох киигиэнэ. Это бу хаамай кырата. Хаамай кыра чохороон булкатты. Ону били биите туохтаабатын дин манна хаалаах эбэһэ дейді.

Оҕус тириитинэн түүтэ кытта барбыттар. Оҕус кутуругун тириитинэн оҥоһуллубут кыымнаах буол. Дьиҥнээх былыргаһа халыын. Уоллаана ити саһыл иитэргэ туттуллар тэрил. Манна ити хапкаан иитэргэр онно саһыл уолунан анан уллаппаагынан хаһан бараҥҥын Хапкаан иитэн бараҥҥын онно көмөҕүн. Ол көмөн бараҥын бу кырдый бииринэн дэлбиир биэҥҥин көстүбэк гынан кэрэҕин. Ордук онно отто биһиги туохтуур этибит. Биһиги оҕон тахпытына киһи барыта ииттэн ытар буолар этэ биһиги ол курдук эмиэ олуммут онно сфиляппыт оччотооҕуга онно болаана бу еврейскай былассаҕана онно бу еврейскай былассаҕана аал бу буорах көрүҥдэр бу бездынный буорах диэн олата болото хуох диэн бу болаана хара буорах диэн эпте Ээ, дьэ булар биһиги манныгынан иитэр ытар этим. Бу маннык э, тимир ботуроннарга бу маннык тимир ботуроннарга ииттэр онно хааман иһэ кытта ииттэр булар этиттэр ыксалга били барытын кэмпилиэккин дьайда тарабынньаан туохкун быыскын ызын эттэ оннук ол қарабу буора қанчақай Буруолаах булааччы дьаһытан баран ол буруоты ыһын күүрэн кирэн көрөҕүн бүппүт. Уубултаабыккын ыппыккын кускун куубахын бүппүт. Ол бу хааларбыт туохтара бу ботуроннарын арааһа бу бар бу эбеске хаанааҕа.

Бу ииттэр тэриллэр. Ииттэр тэриллэр. Бу быыс, халыҥ быыстар, чараас быыстар. Ити булба тураннары ииттэргэ эһэттэр. Бу буоллаҕына туох аа онуохтур арыгыны кута сылдьар. Тэриллэр бу. Ииттэр. Бу бу үссэттэр. Бу буоллаҕына аана буола хараастыырга туттулланна буор бу ары аныгы ары аныгы ол то химгер болганна хибеске ана Ити кэлдик бу барыта хаай, бу ботуруонга иит тэриллэр. Бу барыта ирдэ. Бу былыргы дарабынньаң быһыйдар дьиҥнээх ибиниэс. Ити билиҥҥи тимир аҥардаах буолар дарабынньа буолар. Билиҥҥи туох албан оҕус.

Туох да өйдөөх кырыымчык, туох да улахан буолар дьикті астаҕына дэлби кырыымчыгын айдыбыта. Онно бу холобур батаран таас оҥорбутум бу. Он иккиле аhaa киэнэ, билигин даҕаны туттуохха сөп. эттэ. Бу тугай диэтэххэ бу туох тириитэ диэтэххэ бу дьахтар хоппоскатын тириитэ. Онто били этерге сылы киһи токуйдаан оҥорор атыыр буллаан дэ. Оттон бу булана бу он алталааха киэнэ. Бу мия дьахтар хоппоскатын тириитэ. Оттон бу хара тириитэ буллаана туох. Булар туох түһүрдээх бөҕө хап тугу баарыты юктибей. Эмискэ аана эргийэ аппыта. Ол киниите бу өрдө халыҥ маайы бу ыамбыт хара тириитэ. Оттон бу болаана хапкаан араастара. Игинэн хапкаан араат охтоон үҥмүнүгэр бақ билигин маннык испирээннэ эҥин диэннэр бааллар. Орулуоханан курдуктар эҥин бааллар. Онто бу аҕайаҕы ыйааһына бэт. Инират имит. Ону бу холобур бу бу кырабылка, бу саһылга эҥин туттуохха бэтэргэ, үүскэ туттуохха маны буллаҕына бу кырынааттан били киигэ дылы маннык туохтары туттаҕы туттуохха бита хапкааннары Капкан раһын сүрдээх ындыга элбэ олохтонта хараас бар. Бөрө киинэ диэн бар суулаҕан буолар. Туохтаан ки алҕаска онно үктээн кыбыттыран дэҥнэниэн дөрөт. Эҕа отой кылыр бар. Маннык тиистердээн этин хамадиэннэр буолар обычно. Билигин ордук уох буоллаҕына Эбэскэҕин аайы иһини мончууктар бу күннэри кус кимнэрэ бу ыал умсаа киэнэ диэн бу була көҥүл киэнэ диэн бу эмиэ ити ыһыллыы тоҕуллуу акыалҕаттан бу пеноплаһынан оҥоһуллуо мончуук мас төбөлө